Театр яктылыкка нурга илтә. Һәм нәкъ менә шул нурны эзләп без Галиәскәр Камал театрына юл тоттык. Исәнмесез, дуслар! Сезнең белән мин Гөлнә Сәфәрова һәм хәзер без әлеге театрга эләгү өчен билетлар алырбыз. Киттек! Кассага килеп билет сораганчы без башта кайсы спектакльга барасыбызны билгелик. Инде күреп торабыз монда спектакльләрнең исемнәре. Менә бу вариант иң яхшысы булыр дип уйлыйм. Авыл ите Акбай Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган спектакль. Э, һәм шунысын да әйтергә кирәк, э, бу спектакльдә яңа состав, яшьләр уйный. Бик кызык булырга тиеш, әйдәгез бергә керик, карыйк, ләкин башта билетлар алыйк. Исәнмесез. Э, авыл эте Акбайга билетлар калдымы икән? 15 мартка юк. Инде 15 мартка алып бетерделәр, име? А, кешеләр күп йөри димәк? Ага, ә нинди билетлар калды һәм ничә сум?
Кайсы көнгә кирәк сезгә? А, м, беләсезме? Ә кайсы көнгә буш анда? 16 мартка бар. Ә, бүген бәлкем э, бер ике билет ялгыш кына калгандыр, ә бер билет. Операторны утыртмыйбыз. 16-сына бар, 13-сына юк. Ә, әйдәгез, әйдәгез алам. А, ә менә бу кызыл ул тулган э, урыннар инде, сатылган. Кызыллары юк, калганнары бар. Менә мәсәлән, ә, әгәр дә э, бу 9 рәт

шоу без тапшыру кермәгән җир юк һәм без хәзер галиәскәр камал э, театрының гример бүлмәләре тирәсендә авыл эте акбай спектаклен карарга килгәнбез икән әйдәгез инде артистларның да ничек э, бизәнгәннәрен ничек грим салганнарын карап киттек бу бүлмә булмады бу хәзер без әлеге артистларны эзләп табабыз монда да артистлар күренми киттек алга таба Бу бүлмә бикле. Бикле. Таптык. Исәнмесез? Исәнмесез, ничек хәлләрегез? Без бит авыл ите Акбай э, спектакльнең составына дөрес эләктек, әйме? Ну, теге э, макияжларына дип әйтик караганда э, киеп куелган кәстрүлләренә караганда без чынлап та дөрес эләктек сезнең хәзер э, бизәнү ягъни грим салу процессы бара әйме аңлавымча әйе дөп дөрес грим салу процессы бара ә, мин гел уйлыйдырым артистларга ә, гримны гримерлар сала дип ә мин карап торам монда сез матур гына үзегез бизәнеп утырасыз үзем бизәнгәч ышанычлырак ничектер ә, ә менә ә, сез ә, кем ролен башкарасыз спектакльдә
Мин бу спектакльдә э, шәһәр шәһәрдәге урам эте, шундый карт, теге урыс әйткәндә бывалый шундый. Э, Афганда булган. Әйе, Сарбай исемле. Сарбай. Әйе.
Һәм менә бу э, Сарбай исемен э, б- йөздәге менә бу сары таплар э, ассызыклап тора, әйме? Менә сез бик дөрес күрдегез, әйе, чынлап та. Башта менә миңа грим салганда берничә примерларда име. Менә моны сары таплар юк, мин аны үзем уйлап таптым. А, сарбай булыр өчен. Сарбай, менә сарбай.
Нишләп сарбай? Менә сар бай. Сарбай.
Менә э, спектакльдә уйна э, әзерлек ул күпме бара? Ничә э, күпме вакыт әзерләнергә кирәк? Ничә сәгатьне ала дип әйтик, ничә минутта ала шушы грим салу?
Мәсәлән, спектакль сәгать 12-дә көндезгә, яме? Менә мин шәхсән мин үзем киләм сәгать 11 яртыда дип әйтәйин. Хм, шулай соң.
Соң. Әле бу иртә. Иртә? Иртә.
Аннан соң э, менә башланырга бер 10 минут кала, мин гримны сала башлыйм инде. 10 минут кала.
Әйе. Ә булганы мин э, икенче пәрдәдә генә чыгам. Ә, менә шулайдыр шулай. Ә булган бармы шундый ситуацияләрнең, мәсәлән, э, соңа каласың, бар бит инде бөке дигән әйбер дә, әйме? Бар ниндер э, кеше факторы да, э, нәрсәдер була инде һәм ниндер э, сәбәпләр аркасында анда соңа каласың, яисә бизәнеп бетә алмыйсың, грим салып бетерә алмыйсың. Буламы шундый моментлар? Э, Аллага шөкер, соңга калу дигәннән бик ерак тормыйбыз. Ага. Э, Хадид Атташ урамында гына торабыз. Ага. Зоопарк янында гына, Аллага шөкер. Җәяү килергә дә була. Кыш көне әле Бар янда бизәнеп килергә дә була хәтта. Килергә дә була боз өстеннән.
Ә факторга килгәндә, юк инде безнең бит профессия шуны таләп итә берничәдән. Син берничә дә соң калырга хакың юк дип әйтсәк дөрес булыр.

Исеме тәмле тамак. Бар. Ага, минем аягым авыр. Менә мине кавыртмай. Инде без Старбайдан Акбайга күчик. Безнең э, төп героебыз менә монда утыра. Э, инде э, сезнең бизәнү процессы ничегрәк? Э, Грим салынып беттеме яисә нә- нәрсәнедер э, өстәмәләр э, ясыйсы бармы әле монда? Бер-ике вак-төяк өстәмәләр кертәсе генә калды. Ә болай гримап салынып бетте, дияргә була. Ә артист өчен иң авыры һәм иң озагы ул нәрсә? Роль ятлаумы, рольгә керүме, грим салумы, яисә башка тагын ниндидер шундый таләпләр бар? Иң авыры чыгу. Иң авыры, иң авыры менә минем өчен шәхсән ул теге спектакльне башлап җибәргән вакытта иң беренче сәхнәгә чыгу. Менә шул ук мине бик куркыта. Ә грим салулар, әйе, менә ул теге урыслар әйтмешли, волнение дип әйтәләр, дулкынлану бәрәбәр бар миндә. Рыба. Ул булырга тиеш инде ул табигый нәрсә дип уйлыйм. Ә калганы менә грим салу, ул теге рольгә керү, роль өстендә эшләү, ансы инде э, репетицияләр вакытында үзеннән үзе бара. Ә импровизацияләр бармы? Импровизация әлбәттә бар, ул булырга тиеш. Ә менә Шалкбай дәверендә дә импровиз, импровизацияләр безнең бик күп. Ага. Ә, Сарбай белән безнең сәхнәләр бар, э, импровизацияләр аңына тора. Ие. Ә, безнең һәрбер спектакль ул менә режиссер куйган рамкалардан чыкмыйча, ул импровизация стилендә бара һәрбер спектакль. Ә менә импровизацияләр була дидегез, димме? Ә, импровизацияләр, импровизацияләр күпкә китсә, мәсәлән, ә, режиссер аннан соң үзенең шелтәләрен белдерәме?

Импровизация дигән мин андый бер күп э, эшләмәскә тырышам, чөнки төп э, герой булгачтын андый берлә эстәсәң ул төп геройдан ничектер менә читләшү кеберәк килеп чыга. Ә менә э, Алмазга килгәндә ул Сарбайны уйный. Ул менә рәхәтләнә. Әйе, ул рәхәтләнә ул теге күп кенә импровизацияләр өстенә үзеннән тагын ниндер шул импровизацияләргә үзенең карашын да кертеп җибәрә ул. Һәм ул бик кызык, безне дә ычкындыра ул хәтта менә теге сәхнәдә. Сарбай, э, димәк син, димәк син э, башка геройларны э, көлдертәсең, име? Беләсезме?
Беләсезме ни өчен шулай? Беренчедән, беренчедән авыл тагбай балалар өчен спектакль. Ә балалар үзегез беләсез, алар урысча әйткәндә непосредственно, шуңа күрә аларны чөнки иң авыр тамашачы ул бала. Алар бик теге наивныйлар инде, ышаналар. Шуңа күрә алар бит инде безнең текстны белмиләр сөйлисең. Без үзебез беләбез. Үзара беләбез бит инде. Мин аның текстын беләм, ул мине кем белә. Шуңа күрә ниндидер әлбәттә шик бар, кайчан менә импровизациядә тә килдергәндә э, артыгын әлбәттә җибәргә ярамый. Ул беренчедән үзең өчен дә, партнерың өчен дә киресенчә комачаулык кына була. Менә шуңа күрә шик Шик, Шик дигән нәрсә шик дигән бар, нәрсә һаваны чыкмау бар, белән. булырга тиеш. Ага. Ә, көлдерү, үзара нитү, шаярып алу ул ансы миңа калса театр буламыйдыр инде. Ансыз, әйе. Ансыз берничә дә булмый. Шуңа күрә шулай. Килешә. Ә э, нинди рольләрне менә күбрәк ошый? Менә җитди э, рольләр, э, зурлар өчен куелган спектакльләрме яисә ши- э, балалар э, и- алдында күрсәтелә торган спектакльләрдәме?
Әлбәттә, менә икенче вариант минем өчен якынрак. Балалар өчен уйнарга миңа ошый. Балаларга уйнарга, спектакльләр уйнарга, төрле чараларда катнашу балалар өчен дип әйтим мин, ансы да ошый. Менә моңа кадәр хәтерлисезме, безнең бар иде тагын бер балалар өчен спектакль, ул зур сәхнәдә бара иде. Бәби дип атала иде. Хәтерлисезме? Анда мин уйныйдым. Э, попугайны уйныйдым, Олегны уйныйдым, ул да инде. Ул менә анда импровизацияне рәхәтләнеп йөзсәң дә була иде инде. Импровизацияда.
Егор йөзде анда, йөзде. Ә менә сез хәзер бит инде яңа состав, һәм яшьләр а, а, н- труппасы дип әйтик. А, Сез а, бу спектакльне э, бу спектакльга килгәнче дип әйтим, а, бу рольләрне ятлаганчы, а, моңарчы а, Әсхәт абый Хисмәт уйнаган а, ны карадыгызмы гомумән? А- Аларга м, ошарга тырыштыгызмы яисә киресенчә үзегезнеңдер яңалыгызны өстәргә тырыштыгызмы? Әлбәттә, бу спектакльне карадык инде, ничек карамыйча. Ул легендар спектакль бит. Ул телевизионный вариантта барды бит инде. Карау бер нәрсә, ләкин менә теге кабат-кабат карау теге. Ә менә бу җир ничек эшләде икән? Ә монда мин шулай кабатлыйм диеп. Яисә киресенчә кабатламаска тырышып караумы? Дөресен генә әйткәндә, мин менә бу спектакльне Акбайны ролендә эшли башлагач, ул Әсхат абый уйнаган рольне бүтән карамадым. бу мешать итә ул ялгыш кына кабатламас өчен яме кабатламас кабатламас өчен һәм ул менә эшләгән вакытта әсгат абыйның бит инде ул менә ул кечкенә вакыттан ул ничектер күңелгә күңелгә сеңеп калган йөрәккә үк аның теге әйе интонацияләре менә әйе әйе актырнак менә шундый ул менә Кайры спектакль вакытында үзеннән дә чыгып китә ул, менә сизмәстән дә чыгып китә ул. Чөнки бала чакта менә караган әйбер ул баланың күңеленә сеңеп кала бит. Менә ул сеңеп калган инде ул, аны берничек тә чыгарып булмый. Бу батыр белән акбай алар инде баш миендә. Баш миендә.
Ә, шушы образны эшләгәндә ә, үземнекеләрне өстәргә тырыштым инде, әлбәттә. Уласка табын гомумән ошамаган. Икенче төрле. Дип уйлыйм. Спецификаны стильныйме? Әйе, әйе.

Аның каравы бүре исе килә.
Нишлибез, апай? Нишлибез, нишлибез. Бүре килеп чыкса, сиңа рәхәт, агач башына менәсең дә китәсең. Менә миңа уйларга кирәк. Бүре белән бер тапкыр да алышып караганым юк. Әйдә, урманны урап үтәбез.
Юк. Урман бик зур күренә. Истәле, көтен исен сизәсеңме? Агач арасыннан килә. Вот. Тегеннән.
Алайса шәһәр урман артында икән. Әйләнсәң урман зур, кайчан барып җитәсең? Тәңре тамак. Киттек. Урман эченә. Киттек. Артыңда бар.
Әлбәттә, спектакльнең э, репетициясе сәхнәдә уза, ләкин менә махсус шоу без тапшыру өчен э, артистлар, төп рольне башкаручылар э, үзләренең монологларын камера каршында да сөйләп күрсәтергә булдылар. Иң, иң, әйе, диалогларын иң, иң кызык өлешен.
Башы? Башы. Башы иде. Сезнең очрашуыгыз, име? Беренче очрашу.
Сау, Макбай. Исәнме? Кәйфең юк мәллә? Башың түбән икәнсең. Әнә, күршете аккылакның ашарына бирмәгәннәр. Ай, ай, ай, ай, ай. Нәрсәгә икән? Хуҗасы чирләгән, ә хуҗаның малае мәгънәсез. Ай, ай, ай, ай, ай. Менә Ышан син кешеләргә, Акбай, кешеләр шундый алар. Карале, юкны мырылдама. Кешеләрнең хаммасы да андый түгел, безнең хуҗа да, хатыны да, малайлары да, кызлары да. Менә дигә. Әй, сөйләнгән була инде. Ә мине нишләтәләр? Нишләтәләр? Тычкан тот диләр. Тотасым килми минем тычканны. Җирәнә. Әле җитмәсә, күрселәр, ияләште диеп, өйдән астына яуып куйдылар. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, харап булган икән эшең шул. Минем өчен дә синең эшең булмасын, үз эшеңне бел, яме? Бик белә, ләкин син безне хуҗаларга тел тидермә. Сиңа нәрсә җитмәгән? Урынын җәен күләгәдә, кышын мич башында тәш! Мәҗилес! Нәрсә минем, нәрсә минем? Минем менә дигән оям бар. Хуҗам миңа әйтә, дус ди. Кулын биреп күрешә. Әй, эт дисәң, эт син, хәйләсез җан иясе, барсын да яратасың, барсын да жәллисең. Әнә, аю колагым килгән, чыгарып бир, кимерә торган сөяк итне. Ә-ә, ак колак! Ак колак инде, ак колак.
гример бүлмәнең бу яртысында чарли бизәнеп утыра менә процесс бара әйеме ә чарли ул безнең нинди токымга караучы чарли безнең йоркширский терьер йорширский терьер һәм хәзер менә париклар киеп без шушы образны булдырабыз әйе әйе әйе шәһәр эте үзенең хуҗасының куенында гына йоклап тәмле иркә матур киемнәр киеп тәмле ашап йоклап кына йөри торган эт шундый ә менә бу рольләрне биргәндә ниндидер э, э, кастинг кебек әйбер үткәрәләрме анда карыйлармы яисә инде конкретный э, режиссер килеп мин сине күрәм бу рольдә дип әйтәме сезгә юк безгә алай дип әйтмиләр без бары тик үзебезнең фамилияләребезне Распределение булгач кына укыйбыз, күреп. Әйе. Ә, ә сез менә э, юк мин э, бу рольне башкарам, яисә мин бу спектакльдә уйнам дип әйтергә хокукыгыз юкмы? Яисә э, шулай дип баш тарткан чакларда буламы? Юк, әгәр дә безгә режиссер шундый роль бирә икән, димәк ул безне шушы рольне булдыра ала дип бит инде булдыра алганга күрә, әйе, безне күргәнгә күрә шундый рольләр бирә бит инде. Шуңа күрә мин менә Чарли образын да уйнавымны белгәч, күргәч, Әйе, н- н- н- нинди минем нинди мәсәлән фикер килде башына? бик яхшы фикерләрем булды. Ой, Сөендегеме?
бик сөендем.
Э, Шуңа күрә хәзер дә менә сәхнәгә чык- сәхнәгә чыккан саен менә яратып башкарам бу рольне. Чөнки балалар да шундый, алар бит чын күңелдән карый. Э, Аларның э, спектакльне караган вакытта эмоцияләре бөтен менә чын күңелдән чыга. Шуңа күрә алардан килгән энергетикасын сизеп тагы да э, рәхәтләнеп уйныйсың, Бирелеп йөзеп, уйныйсың. бирелеп. Әйе. Ә, э, без инде э, кассирдан сораштырдык, э, билетлар бик тиз э, алынып бетә, э, аншлаг дип сөйләде ул безгә, име? Ә балалар менә хәзерге балалар ул нинди? Элек менә без хәтерлим, киләдер, име? Шып та итмичә карап утырадырыйк. Ә хәзер бит ситуация бераз үзгәрде, мәктәпләрдә дә теге дисциплина белән авыррак. Менә спектакльләрне караганда ниндирәк анда мөхит? Хәзерге балалар бик актив. Алар курыкмыйча, Акбайның һәрбер соравына җавап биреп, алкышлар белән каршы алып, шулай итеп рәхәтләнеп карыйлар инде курыкмыйлар шунысы белән аерылалардыр инде әйе без ашаулап утырмыйлармы алар менә шул чипсылар ашап кыштыр пыштыр килеп юк юк алар бик бирелеп карыйлар яратып кул чабып шулай итеп рәхәтләнеп карыйлар ә бигрәк тә кайсы образларны алар яратып кабул итәләр ну менә чарлидер дип уйлыйм инде күзгә күренеп тора торган образ
Чарли, Сарбай, Акбай белән тәмле тамакны яраталар дип уйлыйм. Ну, барсы да айрым әйтеп булмый. Алар бу образлар барсы да үзенчәлекле, барсы да кызык. Шуңа күрә төрлечәдер дип уйлыйм инде. Кемдер бер образны ярата, кемдер Башкасын күбрәк яратып ярата торгандыр дип уйлыйм инде. Ә менә авыл эте Акбай ул без безнең кечкенә вакыттагы спектакльне чагыштырсак һәм менә хәзергесен чагыштырсак, синеңчә алар аерыламы? Ну, әлбәттә инде аерыла, әмма кайсы яклары белән бер-берсеннән аерыла? Төп аермалары. Төп аермалары Төп аермалары белмим инде ничек хәзер заманча заманча ниндидер Э, костюмнар, аннан соң э, сүзләр, кайбер өлешләр бераз гына үзгәртелде инде. Сотовый телефон белән чыга менә Чарли. Ә, менә. Әйе, э, сотовый телефон. Әйе, әйе, кәрәзле. Кәрәзле телефоннар белән чыга инде ул. Шуңа күрә менә шундый элементлар инде. Замана элементы. Замана, әйе, заманчарак. Булды безнең бу спектакль ага. килеп чыкты а, инде а, чарли монда бизәнеп киенеп утырган мәлдә а, артист баласы кая булсын инде әлбәттә шулай гример бүлмәсендә менә монда ә, э, кечкенә мәдинә утыра мәдинә әнисе уйнаганда а, планшетында а, уйный уйный көтә инде ул спектакльне йөз тапкыр карап баргандыр хәзер үзенә сорыйбыз мәдинә хәлләр ничек әйбәт мәдинә авыл эте акбай спектаклен ничә тапкыр карадың Мәдинә хәтта э, фикерләрен җыеп санап күрсәтә алмый, чөнки бик күп булган ахрысы. Э, Мәдинә, э, әлеге спектакльдә сиңа кемнең уйнавы бигрәк тә ошый?
Чахли.

Исемең ничек? Исемем
Чагли. Әт исеме шундый буламыни? Чарли. Ә нишләп шундый? Бәләкәй.

Мин эт, э, урам эттем мин, Актуш.
Менә бу образ турында а, бераз сөйләп китсәк. Образ турында, э, образ минем, ней, э, мин вообще эт, дворняшка, урам эте. Мин э, менә кешеләр белән чагыштырып эшләдем. Кешенең дә төрлесе була. Менә мин и, э, ике йөзле мин, теге, ишәк эт мин. Яшәй көн уйнау җайлырак, рәхәтрәк. Ни, э, кая көч бар, шунда мин. Кая көч юк, шунда мин юк дигәндә инде. Теләсә кемгә теләсә инде сүзләр әйтәм, этләнәм, менә шундый начар этне уйныйм мин әйе. Э, төп элементлар бармы э, спектакльдә кабатлый торган менә э, синең стилең диеп әйтик
Юк әле минем. Э, мәсәлән, э, бәлки кычкырып, кычкырып йөрисең бер җирдә, яисә аерым бер биюең бармы? Индер менә. Э, әйе. Фишка. Әйе, безнең этләр белән бергә Акбайга каршы биетергән дошман биюе бар, шайтан биюе. Нары ни бар? ырлап йөрим менә дип хаман э, акбайга ташланам хаман э, аны сүгәм Аны үзмәкче булам, җонын җылкымакчы булам, менә шундый ни мин. Ә бу кастрюль э, спектакль башыннан ахырына хәтле шул баштан төшми. Баштан төшә ул, төшә ул, баштан да төшә. Ул минем ни э, менә гел кирәкле кәчтүр ул миңа. Мин аның белән этләр дә куркытам менә болай итеп. Акбайны да куркытам. Аннары Акбай миңа зонтик ди, аны җаңгырдан да каплый. Аннары мин аша булса шунда салып ашыйм да, урыным булмаса шуңа утырам да. Бик кирәкле ни ул минем реквизитым, Аллага шөкер.

Хәзер минем янәшәмдә авыл эте Акбай спектакленең режиссеры Лилия э, Әхмәтова утыра һәм э, аннан да берничә сорау алыйк әле. Э, Лилия, менә бу спектакльне репертуарга кертү, име, яңартып кабаттан сәхнәгә чыгару бу кемнең идеясе? Бу идея безнең театрыбызның директорын тәкъдим итте һәм мин инде каршы килмичә аны кабул иттем һәм инде мавыгып эшләдем дияргә була. Костюмерлары, декорация ясаучылар турында да әйтеп китсәң иде безгә. Художнигыбыз Булат Ибрагимов. Состав, а, не музыка селекше калды. 30 ел элек Ахиярованың музыкасы кулланыса, без дә шул музыканы кулландык, тик аранжировкаларын яңартып кына эшләдек. Ә болай мелодикасы анык. Ә декорацияләргә, костюмнарга килгәндә алар яңарды? Булат, әлбәттә, инде алар яңарды, художник башка, караш башка, ничектер аларга заманча сулыш кертергә тырыштык инде әйе шуңа күрә димәк теге
елны булган видеоларны карап төгәл бермә бер эшләмәдегез димме Юк, юк, әлбәттә. Ул барыбер аның аларныкы кебек булмас, чөнки безнең без күзлегебезнең без аңа карыйбыз. Безнең ничектер үзебезнең караш. Әлбәттә, күпме еллар үткән Туфан абый Мигнуллинның да язган әсәренә бераз үзгәрешләр кердеме шушы замана белән бәйле рәвештә? Дер бәлкем сленглар өстәлгәндер теге балаларга аңлаешлы һәм кызыклы, аларны көлдертә торган. Әлбәттә, һәм шулай ук без анда ниндидер интерактив сыман әйбер керттек. Э, безнең актерлар ничектер күбрәк тамашачыга мөрәҗәгать итеп, алар белән сөйләшәләр. Балалар белән инде бу очракта. Һәм балалар э, бик бирелеп җавап бирәләр, бик рәхәтләнеп әңгәмәгә керәләр дип әйтергә була. Ничектер менә бу яктан безнең отышлы вариант буларак э, күренә ул безгә. Ну, спектакль китте дип әйтергә була, ими, чөнки аншлаг, э, халык йөри. Китте, китте, э, Аллага шөкер, тфу-тфу дигән әле. Әйе.
Ә менә э, ничә яшьлек бала белән әлеге спектакльне карарга килергә була? Э, Ничә яшьтән тәкъдим ителә? Хәзер бит инде безнең бар теге 0 плюс дибез, 6 плюс дибез. Юк, беләсезме, мин әле аны 0 плюс дип әйтә идем, тик бер көнне бер спектакльдә ниндидер бала җылап җибәрде. Нәрсәгә ди? Ә, ни, эт былай иттереп суккан нигә өенә, шуннан җылап китте теге бала. Ни, әтисе күтәреп китте инде залтнан чыгып киттеләр. Шуңа күрә 0 плюс дип әйтергә куркам хәзер. Ну, бер плюс булсын. Миңа калса 0 плюс булган очракта аны өскәрәк менеп карарга кирәк. Тавышлар теге э, ераграк булып ишетелә. Куркытмас өчен. Ә былай без аны бик теге нитеп Тәти итеп кенә ясарга тырыштык, теге балаларны куркытмас, җылатмас өчен. Ни, анда сугышулар бар, те- теге бер берничә сәхнәдә. Анда балалар нитәләр башлыйлар. те- э, кул- Юк, юк, нитәләр, болеют. Ә, О, бай, о, җан аталар. җан аталар. әйе. О, бай, теге үзем дә м- о- аптырап киттем, мин көтмәгән идем. Балалар сугышыны ярата инде алар. Ярата инде, әйе, без инде анда заманчарак биюләр дә көткән. Ә менә нәрсәне кую бигрәк тә авыр булды? Нәрсәдер бит теге бик җиңел килеп чыга, бик тиз генә килеп чыга. Кайбер әйбер бик авыр бирелә. Менә нәрсә авыр бирелде? Гомумән, балалар спектаклен куя торган режиссер ул башкача профессия. Миңа калса, чөнки Монда ниндидер бүтән күзлек белән карарга кирәк. Беренчедән өйрәнергә кирәк балаларның ниндидер, алар бит башкача кабул итәләр. И үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк. Минем үземнең балам бар, шуңа күрә миңа ничектер җиңелрәк булды димме соң, чөнки мин үзем әкиятләр укыйм балаларга. Һәм мин нинди әкиятләрне ярата, кайсы төштә ничегрәк сөйләргә, аларның барысын да мин нитәм, күзәтәм. Шуңа күрә мин фәлсәфи әйберләргә кереп киткән әйберләрне кисәргә тырыштым. Бар анда э, безнең Сарбайның ниндидер фәлсәфәгә керә торган бер э, моментлары бар. Без аны алып куйдык. Ә менә актерлар составына килгәндә, алар нинди критерий буенча сайланды, ничек тупланды әлеге состав?
Монда инде күбрәк яшьләр уйный. Ә бу яшьләр без алар белән бер курста укыдык, шуңа күрә мин аларны беләм. Холыкларын да, типажларын да, барысын да беләм, шуңа күрә бу очракта миңа бик җиңел булды. Ә, ниләрне, рольләрне бирергә, нитергә. Һәм монда ике кыз гына катнаша, калганнар бөтенесе малайлар, бөтенесе егетләр, бөтен теге групп, э, труппаның яшь егетләре барысы да бар диярлек. Ике генә э, егет катнашмыйча калды. Һәм алар да бәлкем киләчәктә уйнарлар, алабирсә, алабирсә. Лилия, без бартик уңышлар телибез. Рәхмәт сиңа мондый спектакль өчен. Мин мин менә бу э, э, бу сюжеттан соң дип әйтим, бу тапшырудан соң Алла бирсә балам белән сезгә киләчәк мени һәм э, бу спектакльне Мин алайса киттем. Ага. Спектакльне башлап җибәрәсез. Ярый, рәхмәт. Уңышлар.
Рәхмәт Лилия, рәхмәт. Инде без сезгә бүген шоу без тапшыру кысаларында Әлеге спектакльнең аерым бер өлешләрен, кисәкләрен күрсәттек. Ләкин а, спектакль турында тулаем фикер йөртер өчен, әлбәттә, авыл эте Акбайны үз күзләрегез белән барып күрергә кирәк. Димәк, Алла бирсә, Галиәскәр Камал театрында очрашырбыз. Ә мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән бу тапшыруда сау булашам.